Аңа булсын. Ул аңа лаеклы. Аның сөекле бәндәсе, соңгы пиямбәре тугры колы Мухаммад, салләллаһу алейһи ва сәлләмгә салават шәрифәләре без һәрдаим ишетеп торса иде. Алла рәхмәте белән тагын бер җомабыз килеп җитте. Бүген җоманың сүзе вәгъдә турында булыр. Безнең динебезнең төп кагыйдәсе буларак, безгә дин тәгълиматы нәрсәне аңлата? Безнең һәрбер эшебез, һәрбер эшебез. Ул эшне без кул, аяк, күз, колак яки тел белән эшләсәк, һәрберсе өчен соралачакбыз, һәрберсе өчен җавап бирәчәкбез. Шуңа күрә дәян без, Үзебезнең кул булсын, аяк булсын, тел булсын, сүзебез булсын, аның белән яки савап, яки гөнаһ эшли алабыз. Динебез безгә моны ачыклый, аңлата. Һәм дә без ялгышмасын өчен Аллаһ Тәгалә безгә диннәр җибәргән. Һәм дә вәгъдә, ул, гомумән, вәгъдә бирү кеше арасында бар. Җәмгыять тормышы барыбер шуннан аннан ары дәвам итә алмый. Барыбер бер кеше икенче кешегә вәгъдә бирә. Менә шул вәгъдәне үтәү ул диннең бер терәге дип санала. Вәгъдәне үтәмәү гөнаһлы эш дип санала. Инде кешеләр менә шул вәгъдәң синең кабулрак булсын дип, әле ант белән, Аллаһ исеме белән моны ныгыталар икән, бу антның авырлыгы да зурая. күбәя. Шуңа күрә дә инде Аллаһ белән ныгытылган вәгъдәне бозу, бу инде зуррак гөнаһ дип санала, әле анда теге гади генә, ну, булмады инде, нишлисең инде диеп кенә түгел, әле өч көн ураза тоту яки яки ун мескенне ашату каралган, кәфәрәт дип күрелә. Менә шул гөнаһны каплар өчен, чөнки вәгъдә бирелү бер, ә ант итү Аллаһ исеме белән дә шул вәгъдәне ныгыту, ул зуррак дип күрелә. Аллаһ Тәгаләнең мөкатдәс, чиста исемен менә шундый ялган, дөрес булмаган сүзгә ялгаган өчен, пычраткан өчен Аллаһ исемен, менә шулай Аллаһтан без гафу үтенергә тиешбез әле. Һәм дә инде без әйттек, безнең нәзер ителәребез, ул инде Аллаһка карата булган вәгъдәбез. Ату, вәгъдә бирү, вәгъдәдә тору дигәч, күп кешеләр уйлыйлар тегене, кеше арасында. Анысы да дөрес. Ләкин Аллаһка карата, Аллаһка хас булган вәгъдәләребез, без аны нәзер дибез. Ә нәзер ул, чынлыкта, менә шул ук вәгъдә. Һәм дә инде, Аллаһ шөкер, Алла рәхмәте белән татар халкы әзрәк тыйнаграк дип күрергә була, башка халык белән чагыштырганда. Шуңа күрә ант итүләрне бик мавыкмыйлар бугай, ант итүләр белән. Теге валлаһи, валлаһи, биллаһи дип кычкырып йөрмиләр бугай. Әлхәмдулилла. Ләкин нәзер итәргә инде монда рәхәтләнеп нәзер итәләр. Аннан соң аптырап йөриләр, менә нәзерләрем бардыр, инде оныттым диеп. Монда инде без аңларга тиеш, Аллаһка карата вәгъдә биргәч, аны шулай ук үтәргә кирәк. Һәм дә инде нәрсә ант иттек, безне бит телдән беркем дә тартмады, шуңа күрә ант иткәнбез икән, үтәү тиешле. Никадәр теге зур булмасын, шуңа күрә дә ант иткәндә дә, вәгъдә биргәндә дә, нәзер әйткәндә дә ничектер үз көчеңне карарга кирәк, хәлеңнән киләчәкме, юкмы. Теге кызып китеп, нәрсәдер эшләү түгел. Шуңа күрә дә менә шул вәгъдә бирү, Ант итү, нәзер әйтү, болар бөтенесе дә бер нидән, бер әмәлдән. Алар бөтенесе дә менә шул безнең сүзебез белән савап яки гөнаһ эшләү чарасы. Һәм дә Аллаһ Тәгалә безгә насыйп иләсен шул әйберләребезне аңлап, теге намаз уку гына яки хәләл ашау гына яки харамнан теге аракы эчмәү генә түгел безнең динебез,